I go, I go, I go share the toughest because the sweet is nice. so the toughest, I think, say na delivery of baby, delivery of the baby. Uh, the first one be the first time where I don't ever ever deliver for my life, and ah after that delivery i say waiting waiting waiting why woman they go to this kind of stress like this and then e be like say the the few stages before i even deliver my son my husband bin doze off i come dey look am say which kind life be this one say you you fit sleep me i dey here dey go through all this so. when i give birth to my my child my junior brother follow me sha he say wan come stay so he na him dey help the small small but the luck wey i dey wey i always get say my shop

social media events comedy you know influencing family suffer small but come get where e come reach i come say obob i come sit down i come pen the son she say no

I will fit deal with. So I go say make make people just learn to prioritize waiting they fit do per time. And then as they get better and then they older, then go know which ones suppose they the front, you know, take front stage and then the ones oh, will go, go come back, back after. And then like even children, so like my children now, as they day young now, I know say okay, now the time where I go day with them, make sure say, you know, I bring them up, you know, very well. and they no go dey young forever that at all they go grow na the young shall grow so everything na just priority no be balance make we no use balance balance dey scare people and dey make people dey lose their mind make okay, we just say prioritize okay. wetin dey important as time dey go on. na community dey raise pikin but now e don spoil na me you go see some kind children now dey talk to their mama anyhow the generation don useless why because say that principle of gener uh, community dey train pikin don dey fade e dey go. I think say when me I still dey young, we fit say it takes say it take a village. Then the one proverb there would say it takes a village to train mm. child. Before but our own time when we dey young, yes, if it take a village, but now we waiting they go on and we waiting people dey exposed to. You know they take any village anymore. if you be if you get your own values wey you know say you wan instill on your child wey you wan put for your child make your child use that one take waka make e take grow then make sure say na those values you push to am because everybody now dey get different opinions you dey hear some people wey get extreme opinions about certain things or even ideology so you no wan make your child dey confused make you dey tell am tell dem say na so e suppose be another person go tell dem to say na so e suppose be make the child no come turn to you know person wey don confuse but i believe say for a home the father and the mother na dem get the primary responsibility to take care of their child and train am and so that means that both of them must dem must suppose join together make dem agree say these na the things wey both of us believe in and these na the way we wan take train that child. those days when our time na im na im be community um, training mm -hmm. because almost all of us our heart dey the same that time you fit sleep you no go lock door thief no go come because we know ourselves mm -hmm. we know we be thief if anything lost for your eye you know where you go meet but now that wetin bible talk say the heart of men is desperately wicked. Wickedness. Jay, he dey with you for inside house. No train my picking for me now. I no agree. For this kind generation now, I no agree. Leave my picking how e dey. Let me train my picking by myself because I don't know what's in dey your mind. Now everybody gonna say, don't judge me. Uh, if it makes you happy, then do it. Not be for my ass. My feeling, I know. Not be for my ass. i get driver my pikin dey call my driver driver dey shout for my driver you no fit try am you go respect everybody accordingly if he makes some kind time they go post some kind video for some so you see post rubbish you cannot call their name before they go say eh i'm not eh is he homophobic abi wetin they dey call am

to reach this level when I did now as mama, as sister, as citizen, as comedian, a lot of sacrifices and I still they make sacrifice. This life na sacrifice. You need to you need to sacrifice, you need to compromise, you need to put a lot of things into consideration to succeed. I remember say one time my my be I say that my son or so, you know, you know they feel fine or something. I say the place where I supposed to go, I say I know they go because wetin dey important that time for na for me to dey with my my son at that time when he no mm. dey okay so and naturally the the thing about being a parent be say you go make sacrifices wey even you sef you no go believe say you go make as mm. long as you have children as long as you get children you go make sacrifices na part of the package of being parents be that. because uh, games or kind job my pikin like this last interhouse portal wey dey do on the nineteenth i cancel one job Then even on my birthday, when I wake up for morning, their dad bring my my husband bring um come meet me. Both of them come they sing happy birthday to you. Oh. You can't really just make me happy because you know then they younger now and then they appreciate you know sometimes too my son go come in go say i be the best mom in the world but i know say my dad don tell am so you go come come come but like those things then dey very important because a lot of the time we dey make so many sacrifices and sometimes you dey wonder if those sacrifices if anybody dey see am mm. so when your children dey appreciate you at least for those sacrifices you dey make e dey really warm warm your heart. the joys for me dem plenty um, my my son anytime wey we um, dey go um, sleep i dey always we get one routine wey i go pray with them then we go come read psalm twenty-three together Together. so one day i dey very tired and im dad too dey very tired sometimes if i don sleep im dad go do am with am but that day i just e dey say um, i say make we come sleep he say okay we come lie down wan sleep next day say make we read make make we read there i say make we read psalm twenty-three say we no go pray today say i don mm. tire i come start he come say no say we go pray i say no say i don tire he say we go pray he come dey wait me na so we take pray first before we read am so that one be proud moment for me because he come make me realize say the little little things wey we dey do for our children mm -hmm. e dey go a long way and eventually e go make sense you know and then e dey their head so when days even when you go say abeg no worry then they remind you say this na part of the thing wey yeah. you teach us um, i think the second thing be um, just a few days ago my birthday i was i be one year i be a year older Woo! and so i go um, i go pick my son for school and im teacher come say uh,

now. I think say depression no be e no be stranger. Na e dey e- even people wey no be parents, dem dey get phases wey dem dey dey depressed. Sometimes e fit be say life no dey go the way dem wan be or e fit be say dem dey face challenges wey dem no fit share with anybody. Mhm. So gradually dem go dey depressed. Wetin happen to me 2018 June 6 na very terrible thing and the decision wey I make to attempt suicide na very bad thing. That na because I never build capacity. That na because I never understand life well. So I go say it, it, one of the things where they really help mothers be say it make them find community of women like them, will be mothers too, where they go feel share how then they feel because like mommy a band yes because a lot of the time the person they go through something if you share with another mom the mom too go confirm say that same thing don't happen to her before mm -hmm. so mm-hmm. not not be say your own case village people dey follow yeah, you no go feel like say you dey alone mm -hmm. no go be like say your problem too much problem no dey finish problem no dey finish the one wey you feel say you get now say na it bad pass the one wey bad pass that one wey you get dey wait you for front even bible talk am na tribulation must come but e go give you wetin the grace to be matured na problem dey make you dey matured you no understand so if you dey lis ten to me now you get one problem or the other because you don tire for life

this depression wey you dey talk maybe my own no be depression but earlier for my son when i before when i dey pregnant and when e just come i dey very stressed out and overwhelmed i still get moments wey i dey overwhelmed even now there are days wey i go wake up and i go just feel say the stress too much i dey learn to pray or i dey lis ten to songs wey i know say i really like so e go boost my mood then i go say okay i don dey ready now to you know conquer the world again. gather mind build capacity understand life say e no easy life must train you and na all those problems wey you get na im go train you life sometimes no go give you buffet especially when dem no born you with street light your street no get street light e go fit give you raw material make you cook your own food that process of cooking fit by mistake cut your hand onions fit enter your eye but na the process be that so abeg if you dey the verge of giving up my brother my sister come on your hand if they tell me that time say i go be the worry pikin today if you say i go attempt suicide i no try am na why because my eye no clear reach to see where god dey carry me dey go day wey never break na many pass abeg. comot your mind for that thing. the sweetest na seeing you know how your children dey grow seeing the bond wey dem wey you wey you dey wey dem get with you um, teaching them a lot of things my daughter now anytime wey she dey hear me sing she na two ye- she be she, she, she, na two years old she be once she dey hear me sing she go dey hum wetin she dey hear me dey sing so now these days i dey teach am teach am some of the songs wey i dey sing now and sometimes we go dey sing am together wow. and e dey beautiful although she no fit pronounce most of things but she dey hum am so e dey really beautiful um, my son na very very sweet person he fit tell you he fit tell you uh, i love you a number of times he fit just wake up for morning come hug you and say i love you and that e dey touch me every time i dey tell am say this one I love child because it just really did very sweet naturally and that they make me very happy because na person way care genuinely for person the other the, the person I said na yesterday or so I mean they do something for um, kitchen or so and then something for and then he just rush come the kitchen say what happened and I said what happened I say um, some, something something fell down he say be careful mommy don't let that happen again cover it or something He really touch me because i just look and say oh. four year old wetin vision tell you know but like just they hear them they show you love at that yeah. age they always make me happy and every time i dey look i will say in jesus name you will not stop showing me love in jesus name you know so i dey shock o oh. i dey see many matter of fact that stella that my pikin so she no get phone she no get social media the abia vengeance when i open for the three children i employ person susan wey dey handle am to help them dey create and if the content wey dey even dey create sef you see say na um, uh, educational content no be the content na really children like content you know for that her class many people go dey say we are following your mom we see you i say how old are they funny enough stella senior all of them for the class she's 16 she senior all of them because she no quick enter school when they bring stella go give me that i never he never uh, she don already too matured but she need to start from from scratch so everybody for the class is senior the small small children they get they get phone they will dey chat for social media and that place social media career make you or marry you so i go dey see wetin make their mama allow them get phone it's a very bad thing even we as adults sef e get the way take dey influence us. but i feel say because of the world wey dey live now parents make parents do everything wey dem fit do to protect their children because when you put your children for social media you dey expose them to

dey comot wear crop crop what stella cannot wear what if dey crop when you reach your husband house you go wear crop top i no go advise any parent make dem just go put out their child like that make dem make sure say dem dey solidly around that child and dem dey take care of that child dem no go allow outsider come dey form i be manager i be publicist i be this one i be that one and for me wey i start young i know say my parents no allow anybody come into the picture na dem be manager na dem be costumer na dem be everything so if i even get friends my parents go vet the friends to know who be my friend and wetin Mm. be the connection and all of that Their film, they, they get television, smart TV for their room. But their smart TV, anything that they watch, I they watch. They get iPad, it's connected to my this thing. No SIM card. There's something called Kiddies YouTube. There's something PG, uh, something called PG, the kind of film that they watch. Sometimes I don't know whether Stella one day go watch one Korea film.

I think say submission take two people to submit for marriage. A marriage where na only the woman dey submit na suffer head because na she go dey do the submitting while the man go dey do the dominating. So we no need that kind thing for like marriage um, if i go submit make my husband to submit or make make it be say both of us we dey submit so that the marriage go sweet and then our children go enjoy am because children are the dem be the reflection of wetin dem dey see for marriage so i no want to dey submit make my husband dey tell me say why he go submit no e no fit work that way and um, um, for even for company for company to work everybody gats get the same ideology and the same goal na so marriage suppose to be as the same goal wey i get na im make my husband too get so submission take na husband and wife go submit and as both of them dey submit dem go dey make um, sacrifices for each other because I, I love you no mean say make I kill myself. Mm-hmm, I love you mean mm-hmm. say make I do you right, make you self you do, do me right. For so for and then if if situation where the man no dey submit, na then women go come dey say eh this man no submit then they go come dey show the worst side of them but if the man submit the home go sweet and everything go dey okay.